He maha ngā kiriata e hāngai ana ki tētahi kōrero pono, ko te rārangi nei te tauaro o aua kiriata, ahakoa tā rātou kī he hononga ki tētahi kōrero pono. Nau mai ki Mojo Māori, anei ngā kōrero mō ngā kiriata i teka me te kī he kōrero pono. If we have his picture, if we see him or his picture or something happen we contact you at hostel. Yeah.
Tuatahi ake, he mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira ōhaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei a hea āpitihia ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi ka aro tātou ki ngā kiriata e hāngai ana ki tētahi kōrero pono, engari he teka kē. He kiriata paki ētahi o ēnei, he kiriata kua kaha panoni rānei te kōrero pono. Kia mōhio mai koe, ehara i te mea i whakatairanga te katoa o ēnei kiriata i tētahi hononga ki tētahi kōrero pono. Ka whai wāhi mai ngā kiriata mēnā e whakaaro ana mātou nā rātou i hanga kia whakaaro te hunga mātaki he pono ngā kōrero. We can't speculate as to what the cause or the motive may have been, they are not ruling out any possibilities. However, at this time we don't want to speculate on what may or may not have been the cause. Tuangahuru.
The Wicker Man. In the woods there grew a tree And a fine, fine tree was he He kiriata whakawehi a The Wicker Man e whakaatu ana i tētahi pirihimana Karaitiana me tana whai i tētahi ngarotanga i te motu pagan o Summerisle. Ko ngā kōrero wāhi i te kiriata te ringa tohu me te kiriata i ngā whare pikitia e pēnei ana E mihi ana te ringatohu ki The Lord Summerall me ngā tāngata o tana moutere i te ākau whakateuru o Kotimana mō tā rātou tūhura mai i a rātou tikanga whakapono me tēnei kiriata. He matau pai tēnei hei tō mai i ngā whakaaro o te hunga mātaki engari he teka. Kāore he motu e kīia nei ko Summer Isle, ā, he kiripuaki paki noa iho a The Lord Summerall i whakaaritia e Christopher Lee.
He had his chance and in modern parlance Good. Tuaiwa, the devil inside.
I whakamahi the devil inside i ngā kōrero o te pakipūmeka kia pono ake ai te āhua o te kiriata, ā, i pērā hoki tana whakatairangatanga. Hei tauira, ka tīmata te whakatairangatanga ki te waea tūturu nā Maria Rossi i Ōkitopa te tau 89. Engari ko te tino teka ka hua ake i te whakapaenga. E mea ana te kiriata kāore anō ngā ketuketutanga kōhurutanga kia ea, ā, he pitopito kōrero kei runga i tētahi paetukutuku. Ka noho ētahi o te hunga mātaki ki te paetukutuku rā, ā, he whakataerangatanga noa iho i runga. Ahakoa te wairua pono, he teka noa iho te kōrero whakakapi hei taunaki i te kiriata.
You're a Buddhist and that's the serpents. You come from the serpent of God. Tuawaru, The Haunting in Connecticut. 60!
Here I come!
He ahua o rite a The Haunting in Connecticut ki Amityville Horror, engari kāore i kaha whakanuia. E ai ki ngā kōrero, e hāngai ana te kiriata nei ki ngā āhuatanga whakawehi i pā ki te whānau Snedker me te pukapuka In a Dark Place, The Story of a True Haunting a Ray Garton. Engari, he teka te nuinga o te kiriata me te pukapuka. Nō taua wā e āhua ngākaurua ana a Garton i te āhua ki tana pukapuka me te aha na Ed Warren, te tangata i āwhina i te whānau Snedker, i whakahau kia waihangatia ngā kōrero whakawehi. Ahakoa he pono ngā tāngata i roto i te kiriata, ko ngā mahi ērā tūāhuatanga teka. Get out of my house! Get out! We met at the hospital and received treatment there. Get out! He called me for advice. Tuawhitu, Wolf Creek. Oh, I can tell you, but then I'd have to kill you.
He kiriata whakawehe a Wolf Creek e pā ana ki tētahi tokotoru ka whāia e tētahi tangata, e Mick Taylor i Ahitereiria. Ahakoa kīia e te kiriata e hāngai ana ki tētahi kōrero pono, He hanumitanga kē o ētahi kōrero pono rerekē. Ko te tuatahi ko ngā kōhurutanga a Ivan Millet, he kohinga kōhurutanga e whitu i New South Wales. Ko te tuarua ko te kōhurutanga o Peter Falconio e Bradley Murdoch. Ahakoa he nui ngā hononga i waenganui i a Mick Taylor me Ivan Millet, he kiriata a Wolf Creek e whakaatu ana i te hītori kino o Ahitereiria, ehara i te kōrero e hāngai rawa atu ana i ēnei horopaki motuhake.

He kiriata auaha tonu a Cannibal Holocaust. He kiriata tēnei e pā ana ki tētahi rōpū paku pūmeka ka ngaro i te mata o te whenua, nō rātou ka tūpono atu ki tētahi iwi mohoao i te Amazon. Hei āpiti atu ki te wairua pono o te kiriata nei, i haina kirimana ngā kaiwhakaari me te whakaae e kore rātou e whakatairanga, e puta tūmata whānui rānei mō tētahi tau i muri mai i te whakaputanga. Nā te pai o te kiriata i whai hāmene kōhuru ai a Rogero Deodato, te ringa tohu. E ea ai te wāhi ki tana hāmenetanga, i mate ia ki te whātoro atu ki te hunga haina kirimana, te hunga noho tūmataiti. John, I want this material burned, all of it. Yep.
Tuarima, Hostel. Did you not listen to my messages? I told you, I got locked in a storage room. I don't know, I got sick and passed out. He wetiweti, he rihariha anō hoki a Hostel, engari ehara i te kiriata hāngai ki tētahi kōrero pono, ahakoa ngā kōrero i roto i ngā whakataerangatanga. Kotahi noa iho te hononga pono, ko te whai whakaawenga a Eli Roth i ētahi āhuatanga i runga i te ipurangi. Hei tā Roth, i hua ake te whakaaro mō tēnei kiriata i tana tūpono atu ki tētahi paetukutuku, Ka whakaae kia tūkinotia, kia kōhurutia anō hoki tētahi tangata e tētahi mō te tekau mano tāra. E ai ki ngā kōrero, he kiriata kōhuru tangata hoki i runga i taua paetukutuku rā. Hoi anō rā, kāore ngā kōrero mō te paetukutuku i whai taunakitanga, ā, e ngākaurua ana a Eli Roth i te āhua ki te paetukutuku. You are so far from home.
Tuawhā, The Blair Witch Project.
I'm so sorry.
Nā te Cannibal Holocaust tēnei momo kiriata i wāhi, engari nā The Blair Witch Project i rongonui ai. I whai rīpoata pirihimana pono, uiui pono anō hoki i te pae tukutuku o te kiriata. I tukuna ētahi pānui i ngā whetiwara kiriata mō te hunga tamō. I waihangatia tētahi pakipūmeka teka e whakamārama ana i ngā kōrero me te whaiwhaiā o Blair Witch. I kīia hoki ngā kaiwhakaari kua mate pea i ngā whārangi IMBD. Nui ngā kōrero i runga ipurangi nā te whakapono a te hunga mātaki ki ngā kōrero nei. I te mutunga iho, he rautaki whakatairanga noa iho, me te aha, nā ēnei mahi i eke ai tēnei reanga kiriata whakawehi hou. I'm gonna die out here. Tuatoru, Nanook of the North. He pakipūmeka tēnei nō te tau kotahi mano e iwa rau rua tekau mā rua, E pā ana ki te iwi Inuit o te Ungava Peninsula i Quebec. He kiriata nui tēnei i whakaatu i tētahi ara hou hei tūhura i ngā kōrero ataata me te aha ko te nuinga, he teka, ehara a Nanak i te ingoa tūturu o te tāne, ehara hoki tērā i tana whānau. I whakahau a Flaherty me mau kākahu taketake te hunga Inuit, Me mau hai ana hoki, ahakoa tō rātou waea ki ngā kākahu Pākehā me ngā pū. He mea hanga hoki ētahi whare taketake mō te kāmera, i tētahi kāpeka i ngana a Nanak ki te kai i tētahi rekoata. Kei te mōhio te tangata rā ki tēnei mea ki te rekoata, pono mai, tika mai, nā te ringa tohu ēnei whakataunga. Tuarua, The Texas Chainsaw Massacre. I think we just picked up Dracula.
Where you headed, man?
South. You work at that place? He mataku rawa atu tēnei kiriata, kāore he take mō te teka. I whakataerangatia tēnei kiriata hei kiriata hāngai ki ētahi kōrero pono, ā, i timata ki te kōrero. The film which you are about to see is an account of the tragedy which befell a group of five youths. Engari, he teka te katoa. Ahakoa i hāngai te kiripuaki a Leatherface ki te kaikōhuru kaihahū tūpāpaku, ki a Ed Gain, i roto i te kiriata, he mea hanga noa iho tōna whānau me ngā taiohi nāna i kōhuru hei whakamataku i te hunga mātakitaki me te aha i tutuki. Tuatahi, Fargo. So, we all set on this thing then? Sure Jerry, we're all set, why wouldn't we be? Ka tīmata a Fargo ki te kōrero e mea ana he hononga tō te kiriata nei ki tētahi horopaki i Minnesota, engari kua panonuihia ngā ingoa. He kōrero tēnei ka kaha kitea i ngā tūmomo kiriata pēnei, engari he tekateka toa. Ahakoa kua kōrero ngā parata Cohen mō ētahi kōrero hāngai i roto i ngā tau, Nā Joel Cohen te kī, he teka te katoa i te tau 2015. Hei tā ngā kōrero teka nei, i mate tētahi wahine, a Takako Konishi, nōna e rapu ana i ngā moni na Carl i tanu i roto i te hukapapa, engari he mate whakamomori kē tana matenga, ā, he pōhēhētanga noa iho te hononga i roto i a Fargo. I'm sorry, sir.
Ah, what the crazy. Jeez.
Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Tirohia ēnei kiriata pai i Mojo Māori o Haurutia kia kite ai koe i ngā kiriata hou ka puta ia rā.